Army-n te thian ho chuan Falco chu phuar beh in an lo kawl a. Heti an tihna chhan chu Falco hi a inseh emaw a inti pem a nih vaih chuan in Taitenah khan a chang dawn a ni. Chuvang chuan che thei lo a dah chu tha ber in an hria a. Chutia an ti ti mawlh mawlh lai chuan an thian te dang chu zik in a Taitena a chan tir tak te vang khan an lo buai in an lo phu sa nasa mai a. An theih ang tawk chuan han bei ve mah se an tam hneh em avang in An duang chuan an che thei vak lo. Titan te chuan headquarter lam pawh baiin sipai eng emaw zat chu engmah ti ngam loin an lo thu khur hlawk hlawk a. Anni pawh rei tak chu an biru reng thei hauh lo. Titan pakhat chuan bang chu a lo su che dawt a. Hmun dangah Sasa chhung te pawh chu Titan pakhat chuan a lo um a. Van duai thlak takin hmeichhe naupang Sasa in a chhan chhuah tak kha a che sual leh palh ta hlauh. A pa chuan han chhan chu duh viau mah se, Titan lah chu a rawn hnai tawh bawk si. Chawp leh chilhin a hnungah chuan Titan pawh chu a rawn tlu lut ve nghal a, Ka thi ngei dawn ni hi ti a ngaihtuah lai tak chuan Titan chu silai mu chuan a rawn fuah a. A kaptu chu tu dang ni loin Gabi lek chu niin chu Titan rawn tho leh chu chak taka rawn panin a ka ah tak chuan a silai chu rawlh a, Titan lu chu a kap darh ta vek a. Headquarter lama Titan pakhatin sipai pakhat ei tuma a keng kang lai chiah chu hnunglam atangin tu tih hriat loh chuan chak taka rawn thlawkin chu Titan chu a rawn tukzal a. Ani chuan an ni ho chu awm mai mai lo a, an hmanrua te la a inring turin a ti a. Chu pa chu tu dang ni loin Commander Sadist ngei kha niin. Sipai te chuan Thunder Spear tam tak chu lain Headquarter chung lamah chuan an insiam nghal mawlh mawlh a. An ni chu Jin chuan hau in, An thian te ni thin, Taitana chang ta tam tak chu that tura an chhuah mai chu a ngai a. Thunder Spear thahnem tak chu an ni ho chuan thlawh chhuak nghal in, An duhna ah tak a fuh ve le tiin Muangchang lo chuan an pat puak nghal ta sup sup a. Midang in chu thil an lo hmuh chuan Headquarter lam ah chuan tan hmun tha tak an nei thei dawn a ni tih hria in, Taitan tam tak te chu chulai hmun ah chuan an khalh khawm a. Armin chuan hnuai lam chu hawi thlaiin, Commander Pixies Titan a chang ta a hmuh chuan hrehawm chu a ti rilru ang reng khawp mai a. Commander Pixies-in thutha tak tak a hrilh lai te leh an chunga a that thin zia te chu a rilru ah chuan a lo lang a. Jean chuan an inngaihtuah lungpuam hmain tiin, Mah chu rawn hruai leh vat a, anni pawh chuan an zui chhunzawm ve nghal. An hnuaia Titan tam tak te chu. Tha taka an tang ho theihna zarah an zavai chuan an that vek a. Sasa pate khan Gabi chu puiin Armin te bulah chuan an hruai a, ani chuan Falco awmna chin leh a chanchin chu a zawt a. Anni chuan thil nihna ang takin an sawi a, Falco chu Titan a chang thut thei a nih thu chu an hrilh a. Khatia Erenan Titan tam tak a chhuah hnu khan Annie pawh chu a tanna tang chuan chhuah zalen chu lo ni ve nghal a. Sipai te chuan hliam tuar te chu an theih ang ang chuan an pui ve a. Chuta karah mi thenkhat te chu an thu inhmu loin an lo inhrawk ve tuar tuar a. Sipai pakhat Dresa chuan hnu hma mak tak chu hmuhin chu thil chu a zui zel a. Kawngka hawnga a lut chiah tih chuan Annie chuan a ka chu lo hupin a lo vo nghal a. Nimahsela Annie chuan Annie chu bai thutin chhuatah chuan a paih a. a bawh bet zui nghal. A kut chu khawkhelh nghal sawk sawk in, in hnuaiah ka khung leh dawn che ti a, nimahsela Annie chuan ka ring chiah lo ti leh. A intih pem hman thu chu a sawi ta tlat, nimahsela Annie chuan i thei lo ang, Taitana inti chang tur khawp in chakna i nei lo a ti a, Annie chuan kan en chin dawn mi, tunge chak zawk niang a ti a. Ani chuan a fiah ngam chiah lo chu ni mai thei, Annie tlan chhuahna tur chuan a pui ta zawk a. Annie chuan engkim avangin ka lawm e, khatia ni khaw hre loha ka awm lai khan thil engkim ka hre vek asin, Armin nen pawn lam chungchang min hrilh thin avangin ka lawm e, a ti a. Chutia Annie-in engkim an sawi a hre thei vek tih a hriat chuan mak chu a ti angreng khawp mai. Annie hian chhungte tak tak nei loin Gate bula naupang khawngaihthlak tak awm chu mi pakhat chuan a lo chhar tawp a. A lo len ve deuh hnu chuan insual thiam tak leh mahni inveng thei tak ni tur chuan Annie chu a train thin a. Annie chu a chauh thak thleng leh a peih tawh loh thleng thleng chuan a pa chuan insual chu zirtir thin a. Chumi avang pawh chuan Annie pawh chuan a pa chu a haw ang reng khawp mai a. A chhan chu Eldian an ni a, Marlin awpna hnuaia awm an nih avangin a pa chuan dam khaw chhuak ngei se a tih vang a ni maithei a ni. Headquarter lamah Flock chuan Marlin sipai in pe duh lo chu a lo dim vak lo. Jean chuan mi kan thah belh kher hi a ngai tawh lo, duh tawk tawh teh Flock a lo ti a. Iran vanga Eldian Empire ropui tak a awm leh tur thu te leh nuam sa tak leh thlamuang taka an awm tur thu te chu a han sawi a. Chutia a han sawi lai vel chu sipai pakhat khan rawn hnial ve deuhin Flok chuan za ngeihna nei miah loin a kap hlum nghal hmiah a, vawikhat mai pawh chu kap loin a thih tawh hnuah chuan a han kap lui vak vak a. Chutianga Flok a che ta mai chu Jean chuan maka tiin Hmuh hrehawm chu a ti khawp mai. Midang ho erawh chu that loin zelah chuan a dah hlawm a. Hmun dangah Falco leh Connie te chu lo langin Falco chuan, Connie, min pui a, ka lawm lutuk. Nimahsela engvangin nge hmar lamah kan kal a? tiin a zawt a. Connie chuan, Hmar lam hi kan tan a him a, chuvangin hetlamah hian kan kal a ni, a ti a. A chhungte chu a mitthla ah lo langin a nu chuan, Sipai tha tak ni ngei ang che ka fapa, a tih lai te chu a ngaihtuah a.

Kawrtu lai lirah sawn tu emaw hliamna tak tuar a awm a, nimahsela inngaina zawng a ni lo mai thei a ti a, chu pa chu Captain Levi a ni. Fawk leh a pawl ten Captain Levi leh Han Ji an um lai khan anmahni lo hneih deuh apiang chu Han Ji chuan a lo dah tha nghal zel a. Khatia Thunder Spear puakna tak avang khan Captain Levi chuan hliamna tak a tuar a nih kha. Han Ji chuan buaipui nghal char char in a hliam te chu a ṭhuihsak a. An ni pahnih pawh chuan Aaron thusawi chu an hre ve a, a hnu lawkah captain Levi chu rawn harh in Zeke chu a rawn zawng nghal a, nimahsela Hanji chuan hahdam rih turin a ti a, thil awmzia te chu a han hrilh te te a. Hanji chuan engtin nge hetia ngaiawm thei zawk tiin a zawt a, captain Levi chuan keimah thiam loh vek a ni a ti a, a kutzung ṭang pahnih chu a la hlauh zui. Captain Levi chuan, Tuna kan dinhmun chu tlanchhiat leh biruk a ni maw? a ti a, a lung chu awi hmel zan lo a ni. Tun hun lo langin Captain Levi chuan, Commander Magette hmaah chuan ka thil tum ber chu Zika lu lak chiah a ni a, chumi tan chuan kan tang ho a ngai a ni tiin a lo sawi a. Commander Maget chuan a lo awi sak vak lo nge ni? A silai chu lek kangin ka ah chuan a vau a. Captain Levi chuan, Nang mimawl pa, helai hmunah hian a tlawm zawk ni tura ka lo kal i ring a mi. I silai chu hmet puak la, i duh ang chu han ti ta che, a ti a. Commander Maget pawh chuan a mitmeng atang chuan a fiam thu lo ni tih chu hrethiamin, Zik zawng hmu tura kan tang ho ang a, i tihna a ni maw? a ti a. Chumi tur chuan Eran chu an baih phawt a ngai dawn a, pik te chuan an zuam chiah lo. Nimahsela Hanji chuan, A len pauh leh a tlu lian a ni mai lawm a ti ve tlat a. Colossal Titan tam tak thawm vang leh chhiatna rap thlak tak an thleng dawn a ni tih Jin chuan a hrethiam a, chuvang chuan mut pawh chu mu thei lo. Eldian te zalenna tur nimahse a tumah chu thlamuang leh hlim tak chuan an awm der der lo a. Ram hnuaiah Connie chuan Falco chu vengin rawn harhin engkim hi hrechhuakin Titan-ah rawn chang se, ka tih tur ka tih ngei chu ngaiawm sia, eng emaw plan tha tak chu ka ngaihtuah ngai ni, ani hi naupang tha tak a ni si a tiin a rilru chu a lo hmang ve nasa khawp mai a. Connie chuan Falco chu an khaw hluiah chuan a hruai a, In puan var lian taka inkhuh bulah chuan awmpuiin. Chu thil a han keu hawng chiah chu Connie-a nu Taitana chang ta kha a lo awm a. Heta chiang ta em em chu Connie chuan Falco chu a nu chu ei tirin Falco nu chu mihring pangaiah a lo chang leh dawn a ni. Falco chuan helai hmuna kan awm chhan hi eng nge ni tiin hlauthawng tak chuan a zawt a. Connie chuan, He Taitan ha lian tak hi kan nawh fai sak ang chu ti raw? a ti ta daih a. Annie chuan, A ngeihna chu hre lo khawp mai. Hetah hian i lawn anga, a ha hmai vel hi uluk taka nawh tur a nia tih chuan a han hrilh kual vel a. Hnung lamah sakawr thawm lo awmin Gaby leh Armin chu niin, Gaby chuan, Falco, Annie lak atang khan kal sawn nghal rawh, Taitan kha eitir che tum a nia a ti a. Connie chuan a blade chu phawrhin, In rawn kal leh nih chuan ka that nghal ang tiin a vau a. Gabi chuan Falco chu Jotaitan power a neih thu chu rawn sawi chhuak a. Falco chuan, Mister Galliard kha engtin nge ni ta? Falco hian Galliard a ei tih kha engmah hrilh hriat a la ni lo a ni. Armin chu rawn thlawk pheiin, Connie nu Titan a chang ta, ka chung zawnah tak chuan a rawn tum a. Connie chuan a thil tih tum chu hrethiam ve nghalin, Nang kha ka lai hmun atang khan kal sawn nghal rawh a ti a. Armin chuan Luhlul chu chhuah ve tlat in chu lai hmun atang chuan a zuang thla a. Connie chuan a thianpa Titan in a ei lai chu hmu thei lo in, loh theih lo in Armin chu a chhan a. Armin chuan Connie chuan a chhan dawn tih a hriat chiang em vang in khatia ti kha a ni. Khaw chhung lamah Flock chuan sipai ho te chu fuih phur in Eldian Empire ropui tak chu a in tan leh dawn a ni tih chu a thupui a ni a. A ni ve lah tak bawk a, Eldian te chu an mahni ei tumtu Taitan a awm tawh lo tih an hriat tak ah chuan an hlim in nuam chu an ti tlang khawp mai. Thil ei pah a an ti ti nak nak lai chuan Annie hun rei tak thil lo ei tawh lo chu an en a. Annie chuan a lo rawp deuh nge ni? Biang puar teuh chung in thil chu a lo hmuam a, chu thil Connie chuan a hmuh in a han nuih vak a, Enteu Annie hi Vawkte hrai puar a ang reuh rap mai, a biang te hi tiin a han kawk a, a han nuih vak vak a. Armen lah chuan kum li lai thil a ei tawh lo alawm tiin a lo chhan ve vat bawk. Flok chu nun rawngin Marlene lam reng reng chu thah vek chu tum a. Midang thah leh tuma Jean nena silai an lek lai chuan Cartaitan chu lo inrawlhin, Anni pahnih leh Jean chu a rawn la ta daih a. Flok chuan Mikasa zawng nghal vat rawh u, khawnge Mikasa hi tia a inngaihtuah harh chuan a lo tlai lutuk tawh tlat. Chu thil chu Jean ruahmanna vek chu niin, chulai hmun chu anni thian ho chuan chhuahsan chu an tum a ni. An tum ang ngeiin ni eng emaw za daih ei tur kengin chulai hmun chu anni thian ho chuan an chhuahsan thei ta a. Car Titan ka a an chhuak chiah tih chu Jin chu a luak nghal bawrh bawrh a. Han Ji chuan tun atang chuan i car hi lo ti fai ziah tawh ang che a ti a. Reiner pawh a lo harh a, a thian hluite leh a naute'n an lo nghak thap tih a hmuh chuan mak chu ti khawp mai.